Türkmeniň lirik şahyrlarynyň biri Rehmet Seýdiň Lew ýakadyr apda suw, Amy derýaň boýy bu diýip wasp eden topragy gadymy Lebap ençeme ýazyjy şahyrlaryň, belli alymlaryň öz döwründe halkyna, Watanyna halal hyzmaty bilen Tanalan adamlaryň mekanydyr. Şeýle bolansoň gadymy Lebap topragynda gadymy döwürlerden tä biziň günümize çenli meşhur taryhy, edebi eserleriň ençemesi döräpdir. Olar halkymyzyň ruhy we medeni gymmatlyklarydyr. Mähriban tomaşaçylar, Türkmenabadyň Halkara howa menzilinden Türkmenabada gelýärkäň, Ilki bilen nazaryňy düşýän Amul galasydyr. Beýik Ýüpek ýolunyň esasy çatrygynda ýerleşen galalaryň biri. Bu ýer özüniň taryhy bilen diýseň meşhurdyr. Bu ýere gelen ähli täjirler düşläp, Beýik Ýüpek ýoluna ýene-de ýollaryny dowam etdiripdirler. Umuman, Türkmenabat, Lebap topragy gadymy taryhy bilen baý. Taryhda Türkmenabat şäheri Çar tarap diýen at bilen belli bolupdyr. Biziň Türkmenabat şäherimiz dürli ýyllarda birnäçe atlar bilen atlandyrylypdyr.

Mähriban tomaşaçylar, syýahadymyzyň çäklerinde biz Türkmenabadyň taryhy bilen tanyşmagymyzy dowam edýäs. Ynha, biz häzir Lebap welaýatynyň Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň iň bir irki nusgasy bolan, irki ymaraty bolan ine beýik binanyň öňünde durus. Bu bina, ymarat on dokuzynjy asyryň ahyrlarynda, ýigriminji asyryň başlarynda gurulmak bilen, muny, Eýranly täjir Hajy Mälik täjir tarapyndan gurulýar. Hajy Mälik bir ýerli halkyň aýtmagy bilen, ýerli ilatyň aýtmagy bilen dogrukçyl, şeýle hem bir parasatly, dindar adam bolmak bilen ol Mekge-Medinä gidip gelenden soň ine şu ýerde şeýle bir owadan beýik ymaraty gurdurmagy ýüregine düwýärdi. Eýrandan işini ökde ezber ussalary çagyryp, ine şular ýaly beýik binany gurdurýar. Umuman, bu beýik bina özüniň iki gatly jaýlardan ybarat bolmak bilen, munuň yny ýigrimi metr, uzynlygy bolsa ýigrimi üç metr bolmak bilen, şonuň beýikligi on alty metre ýetýär. Bu yny dördül gurluşy görnüşinde gurulmak bilen, munuň esasy şol gündogar tarapynda ýörite Beýik sütünli, beýik minarasy bolan. Şeýle-de şu desga özüniň irki gözbaşyny şu irki döwürlerden alyp gaýtmak bilen Gündogaryň iň bir irki nusgalarynyň ýeke-täk görnüşidir. Bina ine häzirki döwürde döwürde-de ýörite taryhy ýadygärlikleriň hasabyna girizilmek bilen döwlet tarapyndan goralýar. Munuň esasy manysy şul biziň şäherimiziň taryhy bilen hem baglanyşykly. Ine şu ýerde biziň birnäçe şol Türkmenabat şäherimizi öwrenmäge ýa-da taryhy ýadygärlikleri öwrenmäge gelen alym arheologlar hem Filipko, Masson, Twaçenko we Hojanyýazow ýaly birnäçe alymlar şu ýerde ýörite iş geçirilip, munuň taryhynyň ýörite şäher taryhy bilen baglanyşyklydygyny ýüze çykardylar hem-de şu ýerde birnäçe abatlaýyş-dikeldiş işleri geçirildi. Gowy maglumatlar berdiňiz. Elbetde mähriban tomaşaçylar siziň ähliňizem Syýahatymyzyň häzirki bir sözünde ýan hünärmeniň aýdan maglumatyny diňlän bolsaňyz, Arda käne Türkmenabadyň bu taryhy ýadygärligi barada köp zatlar bilensiňiz diýip umyt edýär.